פאר אריבער צען יאר צוריק איז פארגעקומען א שבת התוועדות פאר סקווער אינגעלייט, און דארט האט זיך אויפגעשטעלט א ידיד מיינער רבי ארי' יודל טויב און ער פארציילט א מעשה מיט א זייער א פאוערפול מעסעדזש, און איך וויל עס מיטטיילן מיט די צוהערערס. אין יענע תקופה האט זיך געענדיגט א געגנט אין מאנסי פון שיינע רייכע הייזער, אלע האבן אריינגעמופט, און זיי האבן געמאכט אזא מלוה מלכה אלע אינגעלייט מוזן זיך צוזאמקומען, מען האט נאך גערעדט, איז וואס האט מען בעיקר גערעדט? הצד השווה שבהן איז געווען מען האט בארעדט די בילדערס, יעדער האט זיך בארעדט זיין אייגענע בילדער, וואס האט אים אויסגענארט, נישט געטון, נישט געפאלגט, נישט געהייסן, וואס ער האט געזאגט האט ער נישט געטון, וואס ער האט געטון וואס האט ער נישט געזאגט, בקיצור מען האט בארעדט געפערליך, זיס האט אים געמאן אין די זייט, ער איז שטיל ער רעדט נישט, פרעגט אים איינער וואס דו האסט נישט געהאט קיין בילדער, דו האסט נישט וועם צו בארעדן? זאגט ער, איך האב יא וועם צו בארעדן, אבער מיין בילדער בין איך אליינס געווען, איך בין אליינס געווען די בילדער פון מיין הויז. וואסערע שטארקע מעסעדזש דער אינגערמאן גיבט, ווען ס'מאכט זיך א פראבלעם, און ס'מאכט זיך אסאך מאל, מען האט דורכפעלער צוזאמען מיט חינוך הבנים וחינוך הבנות אין שטוב, ס'מאכט זיך אמאל א דורכפאל, א שווערע תקופה מען גייט דורך און ס'טוט וויי, גייסטישע ווייטאג, מען נעמט די גייסטישע ווייטאג און מען געט זיך אויס, מען צינדט אן דעם בלעם מאשין און מען בארעדט און מען טוט, דער איז שולדיג און יענער איז שולדיג, ער האט אזוי געזאגט, ער האט אזי געזאגט, ער האט אהין געטון, עס קען זיין די אלע טענות זענען גערעכט, אבער די ווייטאג וואס דו האסט איז פאר א סיבה, לאמיר רגע אריינטראכטן, ווען עס איז פיזישע ווייטאג, א מענטש זעצט זיך ביי די שבת די יסודי, מיט א ברען מאכט ער הא מוציא לחם מן הארץ, ער הייבט אן צו שניידן מיט די שארפע מעסער וואס ער האט געשארפט פאר זאל זיין שלום בית א סגולה האט ער געשארפט ערב שבת און ער שניידט און בומס אריין אין די פינגער אריין ס'נעמט זיך גיסן בלוט און ס'טוט וויי אאו! וואס איז די ווייטאג? די אייבערשטער האט עס געטון פאר א סיבה אז זאלסט שוין אויפהערן צו שניידן ווייטער ווייל טאמער נישט בלייבסטו אן א פינגער. ס'טובה די ווייטאג. זאלסט בלייבן מיט אלע דיינע רמח איברים. וואס טוט זיך מיט גייסטישע ווייטאג? די אייבישטער מאכט זאכן זאלן וויי טון. פארוואס? צו בארעדן? יעדעם צו בלעימען? אדער די ווייטאג זאל דיר זאגן איין רגע סטאפ א רגע, ווארט א רגע, וואס קען איך טון אז דאס זאל נישט נאכאמאל געשען? וואס קען איך טון צו ווערן בעסער? וואס קען איך טון צו טוישן די מציאות? אדער צו אננעמען די מציאות וואס עס זאל נאר זיין, אבער די ווייטאג איז א מעסעדזש פאר דיך, נישט זיך צו בארואיגן מיט די ווייטאג כדי אז דורכדעם וואס דו בלעימסט יעדע מיינונג, נעם די ווייטאג, נעם די ענערדזשי וואס דו האסט, די כוחות וואס דו האסט אין זיך, וואס זאגט דיך בלעים, בארעד, יענער איז שולדיג, ער איז, ער האט נישט געדארפט אזוי טון, און אלעס, די גאנצע וועלט איז איין שטיק שווארצקייט, און זאג ניין, ס'איז דא א גוטער באשעפער אויפן וועלט, ער האט עס געטון פאר מיך פאר א סיבה, איך ווייס נישט וואס די טובה דערפון איז, אבער ס'איז זיכער א טובה, אבער די ווייטאג וואס איך האב גיי איך נעמען אז זאל נישט נאכאמאל געשען, גיי איך נעמען צו טון אנדערש, וועל איך נעמען צו ווערן בעסער, נישט צו בלעימען. איך האב שוין לעצטענס זייער אסאך מאל אריינגעטראכט און כ'בין נאך אלץ נישט קלאר, אדרבה איינער וויל מיך אויסקלארן די נייע זאכן אלע גראסעריס סעלף טשעק אוט? ס'איז מיר זייער אינטערעסאנט ווייל בדרך כלל האט א מענטש ליב ווען מען באדינט אים, מען רעכנט מיך, מען לייגט מיך עס אריין אין א בעג, מען דעליווערט עס צו מיך, אבער דער עולם לויפט צו די סעלף טשעקאוט זייער זייער שנעל, כ'ווייס נישט פונקטליך וואס דאס ליגט אונטער דעם, אבער די סעלף טשעקאוט האט עפעס א מעסעדזש וואס איך האב ארויסגענומען דערפון. און בדידי הווי עובדא, עס איז געווען ערב יום טוב יעצט די גאנצע סיזען, שבת יום טוב יום טוב שבת, איך בין געווען אין א גראסערי, איך האב איינגעקויפט, כ'האב מיך אליינס גערעכנט, בין אויך געגאנגען צו סעלף טשעקאוט, כ'האב מיך אליינס גערעכנט, און די טייערסטע זאך פון דעם גראסערי ארדער, אריבער דרײַסיק דאלער, האב איך דארטן געלאזט, און כ'האב מיך עס געכאפט ווען איך בין אנגעקומען אינדערהיים. יעצט לאמיר רגע טראכטן, ווען איך גיי צו א רעכענער, דער רעכענער איז שולדיג, ער האט נישט געטראכט, ער האט עס נישט אריינגעלייגט, ער איז געווען ביזי, איך גיי צו דיין גראסערי, געב מיך סערוויס, ס'קומט זיך מיר, אבער איין מינוט, ווען איך האב מיך אליינס גערעכנט, ווייס איך וואס איך דארף טון, צומאכן מיין מויל, און גיין צוריק צו דעם גראסערי, און עס נעמען. אויף וועם האב איך טענות? כ'קען רעדן צו מיך אליינס, אריינזאגן מיין ארבל, בולם את פיו, גארנישט, איך האב נישט וועם צו רעדן. האסט עס אליינס געטון צו דיך אליינס. צו עס האט מיך וויי געטון? יא. צו כ'האב געהאט צייט צוריק צו גיין? ניין. אבער וואס? איך בין עס אליינס געטון, ביסט דיין אייגענע בילדער. ס'איז אזא שטארקע יסוד אין לעבן. נעם דיין ווייטאג, וואס טוט דיך וויי, און זאג, וואס קען איך טון ס'זאל נישט נאכאמאל געשען, צו טון בעסער צו זיין אנדערש. ס'דא די ווערטל וואס מען זאגט מיט א איד וואס איז נאך קיינמאל נישט געפארן אויף א פליגער און ער האט זיך אפגעמאכט ער גייט פארן קיין ארץ ישראל, ער גייט זיך טרעפן מיט זיין משפחה וואס ער האט נאך קיינמאל נישט געטראפן, און ער האט געבוקט א טיקעט חדשים פארדעם און ער האט געמאכט א סוט, איך גיי זיצן ביי טוועני עי. ביי די פענסטער, רואיג, שטיל א מחיה די געזיט. שוין, ס'איז אנגעקומען דעם טאג. ער איז געפארן, און ער קומט אן און זיין משפחה ווארט אים אפ, און מען זעט א אנגעזעצטע אורח. ווער איז אנגעזעצט? ער איז טרויעריג, ער איז אויפגערעגט. משפחה פרעגט אים, וואס איז אויפגערעגט? זאגט ער, איך האב שוין חדשים פארדעם געמאכט דעם טיקעט, געמאכט א סיט, און איך קום אן, מען האט מיך געלייגט ביי טוועני בי, נישט ביי די פענסטער, די מידל, מידל סיעט. עס האט מיך זייער אויפגערעגט. פרעגט, פרעגט מען אים, אנטשולדיגט, האסט געקענט גיין צו דעם מענטש וואס זיצט ביי טוועני עי ביים פענסטער, זאג אים, ווייז אים אז עס איז באשטעלט טוועני עי, זאל ער טוישן מיט דיך. זאגט ער, ווען איינער וואלט געזיצן דארטן, וואלט איך געקענט רעדן צו אים. קיינער איז נישט געזיצן דארטן, עס איז געווען ליידיג. כ'האב שוין אצינד צו רעדן. בין איך געזיצן ביי מיין מידל סיעט און שוין, כ'האב דאך נישט באקומען מיין סיעט. ס'איז געלעכטער. אבער דאס אסאך מאל זענען אונז. אסאך מאל מ'רעגט זיך אויף א מצב, מ'עסט זיך אויף א מצב. ס'איז נישט דא אויף וועם זיך צו רעגן, ס'איז נישט דא אויף וועם צו, ס'איז דיך אליינס. נעם אליינס קער פון די פראבלעם. הייב דיך אויף, גיי פון די מידל סיעט צו די, צו די עי, צו טווענטי עי. הייב דיך אויף, טו עפעס פאר דיין פראבלעם. זיץ נישט דערמיט, בלעים נישט. די הייליגע מהרל איז מסביר פארוואס איזהי מכובד המכבד את הבריות, פארוואס? זאגט ער זייער שיין, זאגט ער, די רגע וואס דו דארפסט צוקומען צו כבוד פון אנדערע, בשעת דו ביסט דיפענדענט אין אנדערע מענטשן'ס עקשן אז זיי זאלן דיך טון, ביסטו שוין נישט דיך, איז שוין יענער, איז די גאנצע וועלט פאר יענער. ווי אזוי קענסטו זיין א מכובד ווען דו ווארטסט אויף כבוד פון יענעם? פשט איז ווער דו ביסט, די גאנצע זאך איז תלוי אין יענער, יענער דארף מיר געבן כבוד, יענער דארף מיך מכבד זיין, דאס איז נישט קיין מכובד. איזה מכובד? דו ווייסט ווער ס'איז א מכובד? וואס ער איז פיין פאר זיך, ער האט שוין קער נעמען פון זיך, ער איז מכבד את הבריות, ער האט פלאץ פאר יענעם צו געבן פאר יענעם, יענער מיך גארנישט שולדיג, יענער דארף מיך נישט מכבד זיין, ער איז א מכובד. און עס איז די זעלבע סיבה דא אויכעט, ווען דו האסט א פראבלעם, דו האסט א שוועריקייט, ס'איז נישט יענער, ס'איז דיך אליינס. ס'דא די באקאנטע סעיאינג, מיין מאמע זיין זינט שוין שטארק זאגט מען ווען זי איז געווען יונג איז געווען אויף אלע גארבעדזש טראקס פון פרעזידענט קענעדי וואס ער האט געזאגט ביי ווען ס'איז געווען די קאלד וואר, און ער האט שטארק געארבעט אויף סיוויל רייטס אז יעדע איינער האט כוחות אין אמעריקע מען קומט פאר יעדעם איינעם און יעדע איינער האט פאוער יעדע איינער קען עפעס אויפטוהן האט ער געזאגט א סעיאינג וואס איז געווען די סעיאינג פון די יאר האט ער געזאגט זאג נישט וואס קען אמעריקע טוהן פאר מיך. זאג וואס קען איך טון פאר אמעריקע? טייערע צוהערערס, ווען אונז האבן א פראבלעם, אונז האבן א שוועריגקייט, זאג נישט וואס איז יענער שולדיג אז דו האסט די פראבלעם. זאג וואס קען איך טון ווען איך האב די פראבלעם ארויסצוגיין פון די פראבלעם, צו מצליח צו זיין ווייטער אין לעבן.